Өч гасыр утырып чәй эчми булмас. Сәлам җәмәгать. Сез Шакмакчы каналында. Әй, сез Шакмакчы каналында. Бүген кояшсыз көн, искиткеч матур һәм ярыйсы гына җылы. Кыскасы җәмәгать, бүген техник видео. Күптән түгел менә шулай интернетта дөньялар гизгәндә мин бер видеога килеп Җулыктым да, аны карарга булдым инде. Әйе. Кызык бит инде. Ул видео Креосан каналында 4G антенна ясау турында иде. Һәм бу фикер миңа бик ошады. Һәм мин ясарга булдым 4G антенна. Һәм ясадым. Һәм инде нәрсә килеп чыкканын, ничек эшләгәнен сезгә күрсәтәм, сезнең белән бүлешәм. Менә җәмәгать. Гап-гади телефон. Бу магнит монда бары тик менә шул чыбыкны тотып торыр өчен генә тора. Бу телефон астында менә шундый спираль рәвешендә бөгелгән гап-гади бакыр чыбык. Антенна вазыйфасын үтәсен өчен генә. Һәм инде телефонда минем менә шундый Net Monitor дигән программа бар. Монда минем бик искитмәле тотмый, начар гына тота. Хәзер менә шулай күзәтеп торсаң, минус 105, минус 102, минус 103. Менә бу чыбык менә шулай бара-бара-бара-бара да, әнә тегендә антеннага таба китә. Антенна шул рәвешле эшләнелгән. Җәмәгать, бу антеннаны мин үземнең бер җиремнән уйлап чыгармадым, бу антенна интернетта бар. Бөтен размерлары, ничек эшләргә икәнен инде мең тапкыр чәйнәлгән, ләкин шулай да мин аңлатып китәчәкмен, ләкин соңрак. Антенна тәрәз кырыенда тора һәм ул шәһәрдән килүче сигналны кабул итә менә монда үзенең менә шул түгәрәкләрендә. Ул түгәрәкләр бер-берсенә юнәлтеп ул сигналны монда баскын диимме инде, баскын, дулкын барлыкка килә. Һәм Ул менә бу дискта резонанслашып, бермә-бер көчәя. Һәм аңа чыбык тоташтырган булу сәбәпле, ул менә шул чыбык буйлап спиральдә килеп туктый. Җәмәгать, телефон гап-гади, артында бер әйбер дә юк. Монда да бернинди җайланмалар юк. NetMonitor дигән программага керәм. Мөгаен, монда камерага ул күренмидер инде, ләкин сүземә ышанырга туры киләчәк. Монда хәерге вакытта минус 89 децибел. Әгәр дә аны алсаң, Ул шундук минус йөз дә икегә әйләнә. Куясың икән, өстенә генә минус 87. Аласың икән, минус 100. Бу нәрсәне аңлата, җәмәгать? Бу бер генә әйберне аңлата. Димәк, антенна чынлап та үз вазыйфасын башкара, үти. Димәк, антенна чынлап та эшли дигән сүз. Мин бу антеннаны ничек ясаганны, әлбәттә, төшердем. Хәзер шуннан өзекләрен куеп китеп, сөйләп тә китәрмен. Минем ничек аны ясап маташканымны. Башлыйк. Димәк, җәмәгать, менә шундый бераз романтик шартларда мин үземнең дүрт джи антеннамны ничек ясаганын сөйләп китәрмен дип уйлыйм. Иң элек мин үземнең телефонга NetMonitor дигән бер приложение куйдым. Аның ярдәмендә операторыңның эшләү ешлыгын белеп була, ягъни минем Литай, Литайның эшләү ешлыгы Б3, 1800, бәлки күренәдер, Б3, 1800, ягъни минем челтәр 1800 мегагерцта эшли. Челтәрнең нинди ешлыкта эшләгәнен белгәч, антеннаның размерларын билгеләү берни тормый, чөнки махсус сайт бар аның өчен. Сылтамаларын, әлбәттә, аска куеп калдырам. Анда башта атаң башы чаклы кереш сүз. Кереш сүзнең астында аннары соң калькулятор бар. Анда менә шул белгән ешлыгыңның санын тыгасың да, һәм ул сиңа менә бу антеннаның бөтен параметрларын үзе чыгарып бирә. Шул параметрлар буенча түгәрәкләр кисәргә кирәк һәм түгәрәкләрнең арасын билгеләп беркетергә генә кирәк, бетте. Аннары соң инде бер чыбык ябыштырасы, ул чыбыкның икенче очын телефон астына бөгеп кенә куясы. Креосан каналы үзенең антеннасын бакыр пластинадан ясый. Һәм инде мин дә креосаннан калышмаска булып, шалтырата башладым кибетләргә. Бакыр пластина эзләп. Белештем, Чаллыда бар. 432 сумга, ягъни 1 килосы. Һәм гомумән алганда, ул бер пластина сиңа 4000 дә ничә сумга чыга. Бу минем кесәгә кесә бюджетына бераз сыеш. Шулай иттереп, бакырдан баш тартырга туры килде һәм авылдан каядыр шунда, әллә кайларда җир астында, җиргә яртылаш күмелеп яткан калай кисәген тартып чыгардым да һәм өйгә алып кайттым. Юдым һәм инде үземнең кулларымның кайдан үскән белгәнгә күрә, рисковать итеп тормадым дигәндә, алдым чиста кәгазь битләре, шунда циркуль белән үземә кирәкле размерлы түгәрәкләр сызып чыктым, шул түгәрәкләрне кистем, аннарысын җилем белән ул түгәрәкләрне калайга чәпеп куйдым өстенә. Аннарысын инде калайларны менә шул түгәрәкләрне бик тупас кына Кискәләдем, шакмаклап, аерым-аерым кисәкләргә. Менә шул түгәрәкләрне миллиметрына хәтле төгәл иттереп, калай кайчысы белән кисәргә иде миңа. Кистем, үлчәдем, беренче өчесе диаметрда бер миллиметр зуррак булып чыкты, шуңа күрә мин яртышар миллиметр алып аттым кырыеннан. Икенче көнне иртән Бу түгәрәкләргә тишекләр тиштем һәм дә инде ул түгәрәкләрне бер-бер артлы утырта башладым. Аннары соң инде антеннаны җыеп бетергәннән соң, телевизионы чыбык алдым, икенче дискның корпусына шулай эретеп ябыштырып куйдым. Менә минем антеннам шулай әзер булды да. Һәм инде мин эшләгәндә күрсәткән идем, антеннаның тоту сыйфаты шулай дигәнме, ул гел үзгәреп тора, уйнап тора. Бу бәйле бары тик бер әйбер белән генә, чөнки минем антенна карап тора. Шәһәргә таба, ул шәһәргә карый юл аша. Ә юлдан машиналар үтә гел. Һәм инде машина антенна белән каланча арасында булгач, челтәр кисәк кенә өзелә. Шуңа күрә, җәмәгать, мин килдем махсус менә монда Леруага һәм алдым менә шундый телевизион чыбык. Монда ун метр чыбык булырга тиеш. Минем максатым хәзер антеннаны өскә түбәгә менгезеп, шунда беркетеп кую. Шундыйрак хәлләр, җәмәгать, шундыйрак антенна, антенна чынлап та эшли, мин уйлап чыгарган әйбер түгел. Бөтен сылтамаларын, калькуляторны, Креосан каналының видеосын һәм, бәлки тапсам, бүтән әйберләрне дә мин шунда аска беркетеп куячакмын. Лайклар, дизлайклар чәпегез, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр!